Because ɔbaa no ka kyerɛɛ sɛ wɔn ba na wɔreba no, ɔba bɛstɔpo galamsey. Menim nkuro nkuro so a galamsey adi wɔn nya, adi wɔn yaw, ama wɔn adi yaw wɔ asase yi so. Yɛnkɔ nneɛma ntu nkyɛn, yɛnkɔ Manso, yɛnkɔ Takwa, yɛnkɔ was, Takwa Wasa, Asikuma, yɛmmra Kwanowɔ. Me a meda me nya kɔ ma yɛ nneɛma bɛ 15 good years. Yɛdi nkurɔfoɔ ho yaw, na nea ɛyɛ me ya ne sɛ, yɛn ahemfofoɔ agye atum sɛ wɔmmra mmɛyɛ galamsey wɔ ha. Na wɔn no, sɛbi, sɛbi, sɛbi, nananom binom, wɔn nni tire. Etire a wɔn nni ne sɛ. Akoa mu nim deɛ wiase kɔ a, akoa mu nyi tum sɛ ɔmo ba bɛyɛ galamsey. Sɛ ka mo nananom ɛka sɛ galamsey no ɔmo mɛtu na ɔmo nsɛ nsase na mo anka mo ama amɛto. Ɛyɛ atorɔ ne bayie. Ɔmo pɛ sɛ ɔmo di ɔmo nananom yaw na ɛya na ɛyɛ awerɛho. Na yɛn kɛtɛ ho taa firi Paul sɛ, sɛ onim sɛ ɔne nwu bi a, ɔmmra na ɔbɛkasa. Ɛnyɛ kura da so. Obi bɛ kɔntɛsi aba a, ɛdi nti na akɔto ne radio station mu a. Ɛmma wafa nkurɔfoɔ a ɛmma wɔn adwuma a ɛmo wɔn amanfoɔ nso sako wɔn ano ɔno nso ɛyɛ adwuma na wabia nkurɔfoɔ yɛ the same nipa no a yɛkoma no no a 2024 the same nipa no a the same nipa a yɛkoma no a ibi ebi pray a yɛkyekye bi ebi kɔda police station no. Ɛnnɛ wɔn akɔfa galamsey ɛreba ha abɛsɛe akuafoɔ nkooko a wɔn nso didie. Wɔn adua bɔɔdeɛ, wɔn nso wɔn adwuma no no. Wɔkɔ akɔfa galamsey, wɔkɔfa nkurɔfoɔ sɛ sɛsɛe deɛ wɔnyɛ awie. Na akura wɔsi dabi abiem, ɛso bɛfu biem. Four years time ɛbɛsa so. Na asase a ɔbaa so akyii ne to mu a yɛto abɛma no wɔ family. Ebi si the history of Asante Akyem North da sɛ obi aba

asɛnkɛseɛ sɛ yɛato yɛn asɛnkɛseɛ sɛ yɛato yɛn a wo manfoɔ ano da mu a wɔn mu team a wo manfoɔ ano da mu a wɔn mu suo a wɔn mu koko wɔn mu adi amo wɔn mu adi adɛnne wɔn mu ɛyɛ patra wɔn mu ɛyɛ nyadoa wɔn mu ɛyɛ koko ɔman yi ɔman yi a yɛbɔ ɔman yi yɛntumi nfa mu nipa nkwagye bosia nanso yɛfa kookoo de kwagye bosia ayɛ ho nkontia syndicated loan wɔ eh, yɛn mpanimfoɔ ne yɛn mampanin wɔn a da bi a wɔn paase ho laws a wɔn de yɛ adwuma nyinaa ɛnyɛ kookoo na na yɛn yɛn kukuru wo nkosi soro a na wowɔ yi aso atwedeɛ esi esi ɛfam nti deɛ ɛka kyerɛ ne ne sɛ asante akyem north

ɛwɔ abɛn mu. Eti mmerɛ a emu ayɛ fi sei ɛna yɛhia amakye dede na bɔ ɛnwom bi sɛ mmerɛ mu yɛ deɛ na ɛyɛ sɛ wokyerɛ wo mmerɛ mu yɛ deɛ sɛ na ɛyɛ sɛ wokyerɛ wo na sɛ woyɛ mp a woda yɛ ano woyɛ mce a woda wo man fo a na deɛ bɛkye na galamsey ba ne wɔn ne kuroma ɛbɛhyia na mo mo na modi anim a a mo mo de message na eba a ɛbɛka kyerɛ wɔabɛhyia ahemfo na wɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔn mo na mp anim ho bi ne abɔ ne din mprɛnsa ɛdeɛ na ɛka kyerɛ wɔn wo a woyɛ nsɛntwerɛni wo nso woyɛ nipa wodwen te sɛ deɛ memedwen na wohome te sɛ deɛ wohome nea yɛyi no no ɛne wɔn a mpanimfoɔ a ɛbaa yɛse mp no a Mo mo ampinu a moto aba maa no no, na ɛyɛ sɛ nkoa ba na meeting yi a yɛyɛ kura wɔka ho. Ɛkyerɛ sɛ they are the carriers of that information to his people because he is the leader of, he is the leader of this constituency. So anything that goes wrong, he must be take a full responsibility for any action or inaction he took. na wagye saa nneɛma wei yi ato mu ofiri sɛ yɛnyɛ obia munya mu sika wie a yɛn nya yɛaka nyinaa yɛyɛ nkwasi afoɔ ma mo so ate aseɛ nti na yɛ wei na ɛne nyinasoɔ pɔtea mɛwu a megyina so aka sɛ mp ne wɔ hands in it nko akasa na waba na wɔ nti wɔte sɛ ne yere ne ne mma wɔwɔ nkran no ɔte sɛ ne yere ne ne mma nkurɔ angrɔ bɛsi akɔ ne fie akɔkye wɔn mu a nkonko police station kɔ nkonko police station kɔ yɛ report saa nso na yɛsɛ yɛto aba ma no nneɛma bɔne a ɛkɔ so ɛha wo manfoɔ no ɛno nti ne ɛyɛ wo leader ne sɛ leader ne sɛ wɔn nkurɔfoɔ ka sɛ mo ano atie ɛnsɛm ɛha wɔn nkurɔfoɔ na wahwɛ mo na ayɛ leader

busa sɛ galamsey ni bɛ na ɛsi dan wɔ ha yɛn yɛn yɛ nyansa a ɔbɔ adeɛ bɔ yɛn yɛ ɔde maa yɛn ɛno na yɛde ato yɛde ato ho a yɛde bɔ yɛ abrabɔ wɔ ha eti so ɔte aseɛ eti yɛsrɛ mo sɛ yɛsrɛ mo sɛ momfa message wei kɔ ma ghanafoɔ nyinaa nse sɛ galamsey yɛ nsosɔ so yɛfrɛ me twekɔ kɔbia yi ma no

Yɛn nso yɛmpɛ ne saa. Me a, baa bere wa metumi twa me bɔɔl de agye me sika, hwɛ me mma. Me toɔ nyɛ galamsey na ɛhwɛ me mma, nyɛ galamsey na ɛhwɛ me nanna. Me ara na mehwɛ wɔn nso. Borɔdeɛ na medua no, m'ani gye ho. Wɔbɛtu galamsey, ɛbɛyɛ kakra koraa yɛnnya aduane nni. Na afei korɔno na ɛbɛba yɛn mmamu wɔ asoɔ. Afei nso yɛn he no, wadi yɛn aborɔ papa. Enti sɛ Otumfoɔ Ɛmpra kasa na na dɛ wɔn a wɔgye too mu no kurom ha wɔ amantra amantra amantra he wɔn na edi yaborɔ efisɛ sɛ ni nsa ne mu bi a anka obi antumi ma ha ɛso wɔba abetu nti na na dɛ wɔn na edi yaborɔ nanso yɛmpene nnɛ ɛmpene kyena yɛpɛ yɛhia Yɛbɛbrɛ yɛn mogya ani na yɛde ahwɛ yɛn mma ne yɛn nananom. Yɛ galamsey na hwɛ yɛn. Yɛafi yɛn nananom pɛn so abɛto saa bere yi. Yɛ galamsey na hwɛ yɛn. Yɛ nea yɛbɛbrɛ yɛn mogya ani na yɛde ahwɛ yɛn mma. Enti galamsey no, yɛmpɛ ne nnɛ, na anadɛ, yɛmpɛ ne nnɛ, yɛmpɛ ne kyerɛ. Yɛn pi no so no, dwuma a wɔadi yɛn no, wei na ɛkɔ soɔ, nea pi no tumi bɛka saa, aduɔm ka ho sɛ mmerɛ no so a wɔwɔ hɔ sɛ wɔrebɛto aba, na yɛbɛto atia no, adɛn na wɔpɛ sɛ wɔbɛkunkum yɛn ne yɛn mma? Yɛda wo ase, yɛda wo ase, yɛda wo ase. Ɛɛ, yɛn nyinaa yɛwɔ ha. sɛbi ebi a yɛda mo ase sɛdeɛ kutu ase kɔmpitin yɛ reason why nti ɛmegyina ha ɛdi a medwuma deɛ bi nti ama mede me din anaasɛ me biribi asie kakra but sɛdeɛ sɛdeɛ ɛbɛkɔ na ɛbɛboa yɛ nyinaa ama asomdua aba nti na yɛ nyinaa yɛwɔ ha sɛ but deɛ yɛpɛ sɛ yɛnka ma yɛ nyinaa anuafoɔ adɔfoɔ ɛne even yɛ MP ɛne yɛ DC ɛne yɛ mpanyinfoɔ a yɛyi wɔn mo because onim sɛ yɛkita mmerɛ paa na ɛbrɛ ɛne yɛde di DC ɛne MC ɛbaeɛ ɛne MP ɛtoto baeɛ yɛyɛ adwuma kɛseɛ paa ba adwuma bi a ɛkɔ so nyinaa no most nyinaa ɛka ɛka sɛ ɛyɛ MC DC na wawa na wawa na MP ahemfo baafo no nyinaa no yɛnim wɔn a wɔka ho yɛnim wɔn a wɔnka ho sɛ ɛte saa sɛ ɛnte saa yɛnka no bebree na asɛm a meka sɛsi a yɛ sɛ yɛ mp ana asɛm no nyinaa kɔgyina no so because yɛyɛ kora no a yɛyi sɛ yɛnte politics ase mpo no yɛdwene hu ne sɛ before sɛ nsɛm bi sei bɛba na bɛba yɛ maa mu no a dc anaa mce bɛba bɛtena aseɛ no na kyɛ sɛ mp ɛyɛ involve Enti so sɛ yɛn mu pii nte aseɛ? So wɔte aseɛ? Ɛyɛ dɛn na DC yi bɛtumi bɛtena nsɛm a ɛte seesei ase? Ɛbɛka. Mekae da no, na mewɔ ha bi. Amammuam yɛ gidigidi no, ɔkaa me, Oo, monyɛ aboterɛ, na yɛn man ne deɛ deɛ man ne deɛ deɛ man ne deɛ deɛ. Ɛnyɛ ɛno na yɛhwehwɛ. Deɛ yɛpɛ nyinaa ne sɛ yɛyɛ te a yɛte ha sei no, yɛte ha sɛbe yɛn yam o, yɛdeɛ bɔ o, yɛte ha, ɛna yɛde to aba, ɛyi MP. Enti yɛpɛ sɛ MP Wura Ware sɛ yɛsrɛ no sɛdeɛ yɛyii no sɛ ɔmmɛyɛ yɛn titirafoɔ na ɔmmɛyɛ yɛn papa no, ɔmmɛyɛ saa na mmom Galamsey oo, Mining oo, yɛnnim. Conference no ɛɛ commander mi yɛte aseɛ sɛ ebia na wɔanya enough men nti no yɛnso yɛyɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛ provide internal security alongside police no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso no ebetumi akame ɛɛ nipa no a ɛbɛba no down. Ɛno nti na yɛtoo nsa frɛɛ Asante Defence Force ne Asante Volunteer Security Association. Na yɛhwɛ deɛ ɛrekɔ so wɔ mpɔtam ha no a, yɛsɛ yɛ community mining ana yɛreba abɛyɛ, corporate community mining. Nanso ɛnyɛ nokorɛ, nokorɛ biara nnim. Ɛyɛ Akutuase, kuro a ɛtoa so one, two. Second ɛɛ third town a wofiri ha a wokɔ hɔ no, ɛyɛ Kwasiada no me ne youth no hyiae na wɔn yii asotire sɛ wɔn te machine bi nka ɛwɔ emu wɔn nkookoo mfuo mu hɔ side ɛyɛ akutuo ase. Yɛkɔɔeɛ no amena ɛne kyanfan ɛne machines a egu hɔ no ɛnyɛ asɛm ketewa nti no na ɛyɛ adeɛ a it call for urgency nti na ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa Mantena man mu Asante Akyem North yɛma yɛn ani bere na yɛto obiara de ne nsa obiara de ne de ne ho hyɛm na yɛko ko no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛ maame mo kookoo yɛ maame mo bɔɔdeɛ yɛ maame mo bankye a wɔn de ahwɛ yɛn sukuu akɔ akɔduru akyiri a ɛnɛ nyinaa no yɛhwɛ kookoo a kookoo aba aboɔ kakra nanso no sɛ obi ba abɛtu wano aduane agu ɛwɔ abere a wonya hwee mfiri wɔbɛsɛe wo nsuo yɛhwɛ asante akyem a ɛyɛ amantenaman ɛna sɛve asante akyem nyinaa nsuo agogo kɔnongo Pure water company a ɛwɔ ha no, wɔn na ɛsɛɛve Konongo ne Agugu nyinaa. Nti sɛ yɛhwɛ wɔn abɛsɛe nsuo a ɛwɔ hanom no a, ɛnyɛ. Na Asante Defence Force ne Asante Volunteer Security Association no nso wɔ hɔ sɛ biribiara a ɛrekɔ so wɔ Asanteman mu, sɛ ɛyɛ agala, sɛ ɛyɛ mining a community no sɛ wɔnte aseɛ no, sɛ yɛto nsa frɛ wɔn a, wɔba bɛbɔ Temamufoɔ no ho ban ma wɔtumi yɛ ɔyɛkyerɛ de kyerɛ wɔn pene a wɔmpene adeɛ no so. Ɛno nti na yɛhu wɔn wɔ hanom. Ɛnyɛ sɛ wɔbaa no sɛ wɔreba abɛyɛ basabasa, na mmom wɔbaa sɛ wɔrebɛka yɛn ho ama dwumadie a yɛredie no atumi asi pi na asi pɔ na awie pɛyɛ. Ɛno nti na yɛhu wɔn wɔ hanom. Sɛ ɛtwa sɛ yɛma Asante Defence Force yɛ ɛm ɛtena ha na yɛ ma yɛ yɛ yɛ yɛ yɛtwerɛ to police ɛma wɔn nso yɛ aware naimos ɛyɛ aware na wɔn bɛka asante defence force foɔ yɛde asante defence force foɔ ka wɔn ho ma yɛ ko a we are willing sɛ yɛbɛyɛ kɔpem sɛ yɛbɛhunu sɛ ade no aseɛ atu koraa na mmom yɛntwe Yɛmpene so mma obiara mfa yɛn asase nyɛ mining, either cooperative mining, either galamsey, ɛmu biara nni hɔ a yɛbɛte aseɛ wɔ Asante Akyem Nɔfoa wɔ Amantena man mu ha. Yɛ, yɛn mfuo, yɛn nsase som bo ma yɛn, yɛn nsuo som bo ma yɛn, yɛn kuayɔ som bo ma yɛn.